Wrth gwestiynu disgyblion, y peth pwysica yw i sicrhau dealltwriaeth y disgyblion a bod nhw'n gwybod pam. Pam maen nhw'n wneud hyn, beth yw'r rheswm tu ôl e, pam bod ni'n defnyddio'r dulliau, y strategaethau a i fod yn fathemategol gywir. Mae'n bwysig iawn i i fi bod fi'n cwestiynu i ddyfnhau dealltwriaeth y disgyblion. Anaml iawn, na i ofyn cwestiwn i disgybl, a wn i symud mlaen i disgybl gwahanol, fi'n tueddu i aros gyda'r disgybl, gofyn sawl cwestiwn dilynol, pam, o le ddath hwnna, sut wyt ti'n gwybod, eto, er mwyn dyfnhau, wneud yn siŵr bod nhw'n deall, a i'r dosbarth glywed yr esboniad hefyd, er mwyn sicrhau bod yr ateb yn un dwfn sy'n esbonio.

Ok, sa i di gorffen wrth unrhyw gwestiwn hyd yn hyn. Ok, ieuan di esbonio lot o hwnna'n dda. Mae di gweithio mas y rhan crwm, wedyn paid lliosi diameter achos dyna cylchedd rhannu gyda pedwar. So hwn yw be fi eisiau trafod yw y rannu gyda pedwar hyn. Gruff, Mae ieuan yn gywir, pam bod ieuan wedi rannu gyda pedwar? Oherwydd mae hwnna'n chwarter cylch. Ok, so nes i ddim gweud chwarter cylch yn y cwestiwn. Sut wyt ti'n gwybod Dim yn meddwl, dim ots bo sgilie tynnu llun Miss Evans yn wych, sut wyt ti'n gwybod mai chwarter cylch sy gyda ti yn y cwestiwn yma? Her mwya yn y sgwar. Da iawn, sef?
90 gradd. Ok, pam bod 90 gradd yn cynrychioli chwarter cylch? Her mwya 90 lle os yw pedwar Yn creu? yn 60 gradd.
Ok, so beth yw'r cyfanswm o'r ongl hyn? Cylch cyfan o'r ongl? 90.

Dwi'n mynd i ddod nôl i hwnna, be ti newydd ddweud. Beth oedd ateb terfynol ti, Daisy? Yn 150.79 milimetr sgwâr. Ok, so os ydych chi wedi mynd am yr un dull a mae Daisy newydd roi, chi'n mynd i gael 0.79, ok? Os chi wedi tawgrynu falle bach yn llai fan hyn ac yn falle byddwch chi'n dod mas gyda 150.8, ok? Gewn ni sgwrs am y 0.8 maniliad. Nawr ten, Daisy. Ti newydd weutho fi, er mwyn cael beth? Tri chwarter cylch. Tri chwarter cylch.
So o'n i'n mynd i ofyn y cwestiwn hyn i disgybl gwahanol, ond gan bo' ti wedi gweud e, fi moyn gweld os ydyn ni'n gallu gwitho hwn mas gyda'n gilydd. Nawr bo' ti 'di gweud bod tynnu hwnna yn roi ti tri chwarter cylch, cofia cwestiwn rhif un, cwestiwn rhif dau nawr, wyt ti'n gallu meddwl am ffordd mwy effeithlon? Ma' ateb ti'n berffeth, marcio llawn.

Fi moyn bo chi'n mynd i fod yn defnyddio ar gyfer gweddill y wers yw nes i eirio'r cwestiwn a mewn ffordd ar bwrpas i arwen chi i neud cylch cyfan, cwarter cylch, tynnu fe mas. Ond o'n i isie gweld oes rai onoch chi'n gallu meddwl amdano'r cwestiwn, a ma' cwpwl ohonoch chi wedi, be sy gyda ni ar ôl? A ma' Daisy 'di gweutho fi bod 'da fi tri chwarter cylch ar ôl. Ok? So ni newydd drafod sut ni mynd i gyfrifo tri chwarter. Rhannu gyda pedwar lluosog gyda tri sy'n fine. Eifr, gan bod cyfrifia'n well gyda ti, wyt ti'n gallu meddwl am ffordd cyflymach, haws, o gyfrifo tri chwarter rhywbeth? Yym, fi ddim yn siwr.
Ok, beth yw tri chwarter fel dugolyn?

O, oes, mae'n ymateb. Hyfryd.
A Liam, be mae Eifan newydd weud wrthon ni, sut ni'n gallu cyfrifo tri chwarter cylch gambo cyfrifiannell gyda ni? It has to be zero pwynt saith pump. Gwych. Pawb mewn i cyfrinellau, be bydden ni 'di cael os bydden ni 'di mynd am y dull yma? Sgwarwch hwnna. Be bydden ni 'di cael?

Twm, ni'n awr cael sgwrs. Be wnest ti weithio bio'r sector cylch? Do, arwynebedd ardal bach y cylch. Good. Ok, so arwynebedd ardal bach y cylch. Yym, dewn ni nôl i gael sgwrs amdano hwnna am yr eiliad. A wedyn, be wnest ti weithio biodd arc y cylch? Yym, fel darn bach o'r cylch het. Good.
Ok, so fi'n hoffi esboniad Twm ar yr Cylchedd ar hyd yr arc, rhan o cylchedd y cylch. Ond fi eisiau cael sgwrs amdano'r sector cylch hyn, ok? So mae Twm yn gywir i weud wrtho fi bod e'n rhan o arwynebedd y cylch, ond mae hwnna hefyd yn rhan o arwynebedd cylch. Ond mae enw gwahanol i hwnna, enw hwnna yw segment. So dyw hwnna ddim yn sector, mae fe'n segment. So er bod fi'n cytuno gyda ateb Twm, mae rhan o arwynebedd y cylch yw e, mae rhywbeth yn arbennig amdano sector cylch. I wneud yn fwy clir i chi, dyma canol y cylch. Ocê? Ugain eiliad i chi trial gweld, ydych chi'n gallu gweld beth yw'r peth arbennig amdano sector cylch? Ugain eiliad. Ocê, fi'n mynd i gymryd y tawelwch 'na. Fel bo ni'n barod. Ok, eto fi newydd cael sgwrs gyda Idris, ok? Idris, be nes ti weitho fi? Yym, sector cylch yn cynnwys dau radiws.
Iawn, so dyna be sy'n neud sector cylch yn arbennig i segment cylch, mae gyda ni dau radiws. Unrhyw gwestiwn da rywun am hwnna? Fel 'a. Sut ydy'n dau radiws ddo? Yym. Yn fawr triongl.
Falle mai llun Miss Evans yw'r problem. Dyma cylch. Dyma canol y cylch. Sector yw hwnna. Segment yw hwnna. So mae rhaid bod y ti, i ti'n cytuno mai radiws yw hwnna? A wyt ti'n cytuno mai radiws yw hwnna? So dyna beth sy'n arbennig amdano sector yw mae'n cael ei greu gyda dau radiws. Dyma y topig newydd ni'n mynd i fod yn edrych arno yw arwynebedd sector a hyd arc, ok? Newn ni neud nodiade wedyn neu gwers nesa, ok? Ma' 'da ni arwynebedd sector a hyd arc. Chi wedi bod yn neud y gwaith yma, chi newydd neud e gyda fi yn y raglen pedwar. Chi newydd gyfrifo arwynebedd, chi newydd gyfrifo hyd arc. Ond chi 'di bod yn ca'l siape rhan o gylch arbennig. Ni nawr yn mynd cam fwy cymhleth. Ok? Barod? Ok, pwy oedd ddim yn siarad gyda gwers yma? Harri. Ti'n gweld y siap yma? Gymwst fel wnaethon ni wneud yn y rhaglen pedwar, cwestiwn rhif un rhaglen pedwar. Sut o'n i'n cyfrifo arwynebedd hwn?

Yym, mae'n nawdeg a mewn i 364 gwaith. Good, ti'n cofio'r gair ti'n trial meddwl amdano am y dechrau gyda S? Na.
Na, symleiddio. Ok, nawdeg yn mynd mewn i nawdeg unwaith a tri chwarter, yy, 364 gwaith. So mae fe 'di cael ei symleiddio i un dros pedwar. Unrhyw gwestiwn? Ok, dilyn y strwythur yma, plis. Ieuan, sut fyddet ti'n cyfrifo hyd yr arc?

160. Da iawn, allan o? 380.
Lyfli.
Zachrea, be mae 150 dros 360 yn symleiddio i? Yn dros dau.
Hyfryd. So dyna pam mae 'da ni hanner, dyna pam mae 'da ni chwarter, mae 'da ni 90 gradd allan o 360, mae 'da ni 180 gradd allan o 360. Dylan. Unrhyw gwestiwn hyd yn hyn?

Wel colchedd. Lyfli.
Bach o her gan bod ni'n ddosbarth arbennig. Byrddau gwn bach. Sa'i moyn yr ateb. Fi jyst moyn gweld ydyn ni'n mynd i gallu wneud rhywbeth fel hyn. Ok? Chwarter cylch achos bod e'n 90 gradd, hanner cylch achos bod e'n 180 gradd. Barod? Beth yw arwynebedd? Sut byddech chi'n dechrau cyfrifo arwynebedd y sector yma? Fi'n defnyddio Byrddygwn Bach. Fi moyn gweud ym mhob un gwers, anaml iawn fi'n credu nwch chi weld gwers heb Byrddygwn Bach. Yn fy marn i ma' nhw'n un o'r pethe mwya effeithiol i fi gallu asesu dealltwriaeth dosbarth gyfan. Fi'n gallu gweld ble ma'r disgyblion, sut ma' nhw'n deall. gallu tynnu mas camgymeriadau cyffredin, mae fe'n ffordd gwych o annog trafodaeth rhwng y disgyblion a hefyd i fi gallu rhoi adborth cyflym personol i'r disgyblion yn amserol iawn. So dyma'r ddau ateb ges i. Rai ohonoch chi wedi mynd i hwn. Sy'n wych! Rai ohonon ni wedi symleiddio fe. Sy'n hyfryd. Oce, nes i ddim gofyn ar y ffurf symlaf, fi'n derbyn y ddau ohonyn nhw. Ond gan bo chi 'di neud e, da iawn chi am symleiddio. Dyna pam yn y rhaglen pedwar nes i pwsio effeithlonrwydd. Oce, os ni'n heb cyfrifiannell, ni moyn neud bywyd yn haws, nag 'yn ni? So nes i ddim gofyn i chi neud e, ond da iawn chi. Oce, felly, barod? Dau gwestiwn ar y byrth a gwyn bach. Beth yw fformwla cyffredinol arwynebedd sector a fformwla cyffredinol hyd arc? Dau fformwla clir, taclus ar eich byrddygwn bach chi, plîs. Good, dyna un ohonyn nhw, fi isio'r llall, plîs. Lyfli. Daisy, wnest ti glywed hwnna? Na, fi newydd sylweddoli bod un ti'n wahanol 'fyd. Ok, so falle bod chi 'di clywed fi'n cael y sgwrs. Mae rai ohonon ni, sylw fan hyn plîs, gyda trefn gwahanol, a fi newydd ofyn, so ni 'di sylweddoli bydden ni 'di neud hwn gyda'r dosbarth. Yym, Efa, yw e'n neud gwahaniaeth? Na. Pam ddim? Oherwydd maen nhw'n mynd, mae'n cael eu llosi. Good. A fel falle o chi 'di clywed fi'n neud gyda Zach, un llosi dau, llosi tri o chwech, tri llosi un, llosi dau o chwech, ac yn y blaen.